say e dey dey moved to cry anytime e dey think on how Siminalayi Fubara, di suspended govnor of Rivers State take betray am. As im dey tok for di media briefing, Wike say Fubara make imself a tool for di pipo wey ni wan fight am but dem no know how dem go take do so directly. Di fct minister kon tok say di suspended govnor e betray am wen e choose to work wit di pipo wen e want im downfall, e say true true e play major role for Fubara to become the governor of Rivers state. Wike come describe the situation like a son wen e go plan with armed robbers to come rob the father. E say di resolution to di problem for Rivers state e dey for Fubara hand sey because im self im dey ready for reconciliation if di governor true true e want genuine peace. E sey Fubara don give im self as a tool for di pipo wey e wan fight am, dat is im political enemies. E say but dem no get di courage to come fight am directly. E say sometimes wen e go back to im quiet moment, e go dey play di video of di speeches wey di govnor dey make wen e dey go round. E say im go dey feel like to cry. E say all those things wey di governor dey talk for all those places is whether dem dey necessary. E say dis na somebody wey e bring you, e give you food and everything, e say den you come choose to become a tool for im enemies to take fight am. e sey we all na human being wen pipu sey make there be peace e sey no body sey peace no go dey oh e sey but how you go feel wen you know wetin you pass through wen you take send your pikin go school to make am somebody for life and den all of a sudden your son with other people come come your house with arms to come kpai you. He say na something wey you go just forget. He say he don dey tell people when he no understand wetin betrayal mean. dat dis betrayal e dey ten times more dan dat one, e say dis na im prayer, e say im tok am say im want peace, e say but den di peace wey you want go dey genuine and di pesin e go take steps. to achieve dat peace. Wetin come be di quarrel between Wike and Fubara? Wike, di former governor of Rivers State, e tok am say e play major role for how Fubara take come become governor. Like several pipo testify, Fubara na Accountant General for Rivers State Civil Service, na di govnor na im single-handedly come pick am say na im go be im successor as di govnor of di state. Even at dat point, Wen e be like say di state e no get challenge wit federal authorities, report come allegedly say di govnor den, Nyesom Wike e kon keep Fubara for government house. because of di immunity wey e dey enjoy make dem no fit touch Fubara until di election and wen Fubara come become di governor to enjoy immunity but di relationship between di two e come turn sour

come dey come, plenty threat come flood di media space until March eighteen wey President Bola Tinubu come declare state of emergency for di state because of di political crisis. Dat state of emergency speech wey di president make, e come suspend Fubara as governor of di state. Ngozi Odu, di deputy govnor and all members of di Rivers Assembly for an initial period of six months, di president kon appoint Ibok Ete Ibas, one retired naval chief as di sole administrator of di state and na di six months so. don dey count dey go and the talk now come dey be whether Similayi Fubara go come back or they go extend the six months again because e come be like say the peace moves e dey start e dey quench and not di kind of tok wen e dey come out like wetin Minister Nyesom Wike dey tok now. E come dey be like say di problem e never dey ready to go under. Na oyibo dey call intractable. So dis one now wen di minister dey tok na clue say afta six months di mata go still dey for ground or bifor dat six months wen e don dey near well well now dem go don find peace and dis peace na e come be like conditional peace. for Fubara im deputy and di legislature to go back to dia different offices for di state. Country pipo, dis tori wey Minister Wike dey tok, e still dey Remember di betrayal, allegedly, wey Fubara betray am and e dey make am dey cry. E go let healing take place o. Nigerians as usual dey say different things concerning di matter. While some persons dey say Fubara too quick fight who bring am Others dey say na so Wike do others, that according to Oyibo talk, what goes around comes around, say Wike do Amaechi and so na wetin Wike do them na im somebody too dey do am, make e know how e dey pay. But dis fight of di elephants now, na Rivers pipo dey suffer am. Any hope say shortly peace go dey Rivers true true? Ahh una see am.